Tsunami, dyma ni unwaith eto, cyfweliad arall, ond ma' gynnoch chi albym newydd. Oes. A dyna pam dych chi yma. O'r diwadd.
O'r diwadd.
Ifan, deutha chydig bach am yr albym. Yym, so fi 'di para ryw ddeg mlynadd i actually ddod i fodolaeth, ond yym na, albym cynta, un ar ddeg trac. Un ar ddeg? Wel, 'dyn ni 'di clwad...
cyn- cynnwys yr intro fach 'de. Reit, o reit ocê, be' ryw intro slei? Intro bach slei cheeky.
Reit ocê. Yym Yy, un ar ddeg trac recordydd fy rich yn stiwdio Ferlas Penydeidreath. Yym, yy, ia, dwi'm yn gwybod be' arall allai ddeud. Mae o'n laff. Ydan ni 'di clywed rhei o'r caneuon yn barod neu 'dyn nhw'n un ar ddeg newydd sbon? Yym, mae 'na bump, wel na, mae 'na ryw, ia, pump ohonyn nhw, ia, sy 'di cael eu kind of rhyddhau ers haf dwytha. Ond 'dan ni 'di Reit. bod, yym, mae 'na rhai o'r caneuon nathon ni neud ar gyfer fel rhaglen Radio Cymru, mae 'na un can arall nathon ni neud ar gyfer, yym, Aethon ni draw i gŵl Eurosonic, oedden ni eisiau rhyddhau yeah. can efo'r daith yna. Y gan magnet oedd hwnna, ie? Ia, right. ond dydy'r cynion yma ddim fel bethau wedi cael eu clywed yn ormodol achos bod ni heb wedi gwthio nhw, achos mm. oedden ni eisiau rhyw ffordd cadw nhw'n ôl i cael gwthio fel package yeah. o album, lle. Sgynnoch chi gynllun efo fo? Dych chi'n bwriadu trio yr efo i radios Prydeinig, Ewropeaidd? Dych chi'n chi mynd i dal yn plygr o falle? Neu... A ia, ma' 'na le- dipyn o yym, achos athon ni draw i Eurosonic, ma' 'na dipyn o gysylltiade 'di dod hynny, gen i lot o gyfeiriade e-byst... Ie. ...yym lot o bobol eitha dylanwadol, so oeddwn i'n meddwl trio gyrru e-byst allan a ma' 'na ryw sôn am plygur a ballu efo Ikey Jing ar y gweill, so jyst... Hmm. ...gown ni weld wan sut yym eith y caneuon lawr a nown ni jyst ia gweld be' fydd y cynllunia efo Ikey Jing. Dych chi 'di cyrradd ryw bwynt efo'r band ŵan, dych chi 'di t'o' cyrradd top y y sîn o bosib? be, be, be sy'n digwydd nesaf, lle, lle, lle dych chi'n teimlo os y gam ychwanegol i gymryd, beth chi, sydd ydych chi am, sydd ydych chi am wneud e? Ie, bod eitha anodd ydy, mae'n siŵr bod yna lot o um, fandiau yng Nghymru di teimlo hyn a di cyrraedd um, lefel yma blaen, a dwi'n siŵr bod lot o bandiau yma'n um, just yn diflannu, yn torri fyny. Er, er, ond dwi'n gwybod, gwni weld, um, da ni'n digwydd yn eitha ffast i ni o ran, fatha, o ran, da ni'n di rhyddhau llawer nhw. Mm. So hwn di album cynta ni, so mae dal yn eitha ffres i ni. Dwi'n siŵr bod pawb 'di laru arnyn ni erbyn ŵan. So ie er enghraifft Frisbee odden n'w o gwmpas pum mlynadd 'di rhoi tri albym ne' rwbeth fel 'a sawl EP so o'n i'n me'wl falle jyst yym cymyd 'i bach mwy slow 'fo'r gigio a canolbwyntio ar yr ar y rhyddhau dwi'n me'wl o hyn allan. Ond yy 'dach chi'n ma' 'na rywun arall yn sgwennu geiria i chi yy bob hyn a hyn oes 'dach chi'n c- 'dach chi'n... So we- wel ia ma' Ifan Owain 'di sgwennu yym ar gyfer yr albym 'ma 'di sgwennu mwyafrif o'r geiria... Reit. ...ond yym ma' Huw Wynir hefyd sydd allan yn mynd yn teithio'n Awstralia... Reit. ...mae o efo ryw aelod yn y cefndir yn popio allan weithia. Ydy be' 'di o be' ma'n neu', e-bostio'ch c- c- caneuon i chi o Awstralia? Yym wel na jyst yym os d- d- fel arfer fel broses s- sgwennu fyswn i'n do' fyny efo cerddoriaeth wedyn swn i'n gyrru 'wn ar draw Ifan a falle bo' Ifan 'im yn teimlo bod 'i'n bod o ddim yn gweld y geiria'n llifo am ryw un gân so fyswn i'n gyrru 'wn ar Huw a gwel' os yn gallu dod o wbath neu ia jyst fatha'r be' bynnag sy'n digwydd yn eitha naturiol dwi me'wl. Wel dwi'm yn gwbo be' arall i ofyn 'eblaw gofyn i chdi dangos dy Tatŵ? Deud y gwir 'tha chdi. Na. Dwi'n iawn sdi Griff. Dwi'n iawn sdi. Faint fai- faint extra o cash ti angen i ga'l... Ocê. ...i ga'l dangos dy tatŵ? Ti 'eb talu dim byd i fi eto so dwi'm yn gwbo be'. Iawn ocê digon teg.